Wĩ mwega mwĩroreri wa video yakwa, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũka kũ watch video ĩno. Angĩkorwo wĩ mwerũ haha, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo we nĩ wa gũcoka, nĩ ũcokete, rĩrĩ ti rĩaku rĩa mbere kũnyona channel ĩno, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũcoka na kũ watch. videos ici na that means nĩ ũsubscribĩte na hama rĩtwa njĩtagwo wanjeri kana lois kiri um, na nĩ nyendete mwathani mũno na nĩkĩo ndĩ haha gũcĩa ũira wakwa na kuga maũndũ marĩa ngai ekĩte thĩinĩ wa maica-inĩ maitũ. Na rĩrĩa ngũ share ũira wakwa rĩ, ndĩra share nĩgetha ũtuĩke kĩrathimo, ũkuoye na igũrũ, ũkũ uplift nĩgetha ũmenye atĩ Ngai e muoyo, na ũmenye nginya mahoya marĩa ũkoragwo ũkĩhoya, marĩa ũkoragwo ũkĩhoya Ngai nĩ aiguaga na nĩ agũcokeirie. Ũguo rĩ channel ĩno nĩ ya kũ, nĩ ya kũ encourage each other na... Ona gũtuĩka nĩ niĩ ndĩ mwena ũyũ na nĩ niĩ ndĩraria rĩ, no ũtũme, no ũtige comment ũkĩandĩke ũkiuge kana karĩ harĩ ũndũ wa gũkenia, na ũkiuge may be ona no ũgĩtwĩre onawe testimony yaku, nĩgetha onayo ĩtũ uplift nĩgetha tũkorwo na na mwĩhoko thĩiniĩ wa Mwathani. Rĩu ĩ, the video ĩrĩa ndĩrekire ya mbere rĩ, ndĩraririe na ndĩrauga ũrĩa Ngai akĩhonokirie, na kũrĩa nyumĩte, na kũrĩa ndĩ, na ũmũthĩ ũyũ rĩ, ndĩrenda twarie ũhoro wa gũkorwo wĩ thĩiniĩ wa Mwathani, kũhonoka. Njikarĩte ũguo ngeciria na ngamenya atĩ ũhonokio ti, ndũkoragwo wĩ raithi. wahonoka rĩ, rĩu rĩmwe no wĩcirie atĩ maũndũ megũthiĩ straight, maũndũ megũkorwo me mega, ndikanagĩe thĩna you know ona hanini, but kũhonoka nĩ kwega mũno mũno mũno mũno mũno, na nĩ nĩ nĩ decision ũta ũtaka regret tondũ wahonoka wetĩkĩra Ngai thĩiniĩ wa maica. mehia maku. Ngai nĩ akwehereria eternal of fire, nĩ akwehereria mwaki wa tene na tene. No rĩu ĩ, thabarĩ ĩno ya gũthiĩ matuinĩ rĩ, thabarĩ ĩno ĩrĩa tũrĩ thaa ici rĩ, rĩmwe ndĩkoragwo ĩ raithi. Nĩ ũgũthiĩ ũgathiĩ, nĩ ũgũkora maũndũ maingĩ, nĩ ũgũkora magerio maingĩ, nĩ gũkoragwo na mĩkuru, na kũhaicĩrĩra irĩma-inĩ, mĩkuru na kũhacĩrĩra igũrũ. rwa mĩrĩma-inĩ, no Ngai nĩwe ũtũheaga hinya. Ngai nĩwe ũkoragwo agĩthiĩ side by side, athiaga atũnyitĩte na guoko ũũ nĩgetha tũtikae kũgwa. Ona rĩrĩa twagwa ũmenye akoragwo e nawe hau, na Bible yugĩte ndakanatũtiga na arĩ. athiaga na mbere gũkorwo e hamwe na ithuĩ ona rĩrĩa tũgwĩciria ai kaĩ Ngai wĩkũ, ĩ haha Ngai ngoretwo ngĩhoya na ndirakũigua, Ngai nĩũrona mathĩna maya mothe ndĩragerera, ta makanga ũyũ Ngai akoragwo e hamwe nawe ndarĩ akũ ndarĩ agũtiganĩria, ndarĩ akũriganĩrwo, we wĩ mwana wake, ũmenye kana ũtoĩ we wĩ mwana wake, angĩkorwo nĩmwĩtĩkĩrĩte thĩinĩ wa maica-inĩ maku rĩ. ũmenye we wĩ mwana wake na ena mĩbango mĩega nawe. Rĩu rĩ nĩ menyete rũgendo rũrũ rũtikoragwo rwĩ rũhũthũ tondũ ona rĩrĩa ndahonokire rĩ nĩ ndakorire maũndũ maingĩ mega na kũrĩ maũndũ... ma magerio marĩa ndakĩgereire na na maũndũ ma thĩna na no Ngai ndarĩ akĩndiganĩria. Na rĩrĩa nda o ndahonoka ũguo rĩ, nĩ ndendete mũno gũ spend time na mwathani na kũhoya na gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ ekĩte maũndũ marĩa augĩte kiugo-inĩ gĩake. Rĩu nĩ ndahoyaga na ngera Ngai, Ngai nĩ ndĩra... ndĩrenda ũũ, ndĩrenda ũũ, na ngona Ngai akĩnjokeria. Na nĩ ndirikanaga harĩ mũtumia wandeithagia mũno kĩĩroho kũnduta ũhoro wa Ngai. Na nĩ aanjĩrire atĩrĩrĩ, wa Njerica nĩ wahonoka rĩ, hoya Ngai kĩrĩa gĩothe ũrenda. Gaka nĩko kahinda ga kũhoya Ngai. Ĩra Ngai akũhe na ũmũhe details. mwĩre okorwo nĩ ngari, ngari ũrenda rĩ, mwĩre Ngai niĩ ndĩrenda ngari ĩno, mwĩre mũhe details ndũkae tu kũhoya, kũhoya in general mwĩre specifically kĩrĩa ũrenda, tondũ anjĩrire atĩrĩrĩ, tondũ rĩrĩa ũgũkora thĩiniĩ wa mwathani rĩ, nĩhakinyaga handũ, rĩrĩa ũkũhoya kĩndũ rĩ, rĩmwe gĩtiroka ihenya ũrĩa wa waheagwo, tondũ Ngai nĩaikaraga a a. akenda gũgũ test nĩgetha amenye wĩ haha nĩ ũndũ wa indo iria ndĩrakũhe kana wĩ haha tondũ nĩ ũnyendete na nĩ ũnyendete ma ti atĩ nĩ ĩrĩa ũrakenio tu no nĩ indo iria ndĩrakũhe. Ona we wĩ mũciari rĩ, ndũngĩenda mwana waku akwende atĩ tondũ nĩ ũndũ wa indo iria ũramũhe, wendaga mwana waku akwende tondũ we wĩ mũciari wake na Ngai nĩguo akoragwo endaga tũmwende tondũ ithuĩ twĩ ciana ciake na tondũ... ti tondũ wa indo iria tu aratũhe. Rĩu ĩ, niĩ nĩ ndakĩhoyaga na ngera Ngai, Ngai kĩhe gĩkĩ, kĩhe gĩkĩ, ndeithia haha cukuru, he mabuku, he ngari, he wĩra, njĩkĩre ũũ, na ngona Ngai agĩcokia ihenya ihenya ihenya nginya miracles ona iteciragia Ngai no arute thĩiniĩ wa maica. maica-inĩ makwa nginya ngarigwo yaani Ngai nĩwe wanjĩkĩra ũũ na ngamenya ũyũ nĩ Ngai weka tondũ ũũ ti ũndũ ingĩahotire niĩ kwĩĩkĩra. Ta rĩu ĩ, reke ndĩmũhe rũgano ũrĩa gwathire na mbere. Ndarĩ cukuru, harĩ cukuru ndathiaga na cukuru ĩno rĩ, harĩ program ndekaga. wega, na ndĩ kũu rĩ, nĩ ndendire gũcenjia major na nĩ ndendaga gũthiĩ gwĩka nursing. Rĩu rĩ, nĩgetha nyume cukuru ĩno rĩ, rĩu ĩno ndarĩ rĩrĩa ndekaga a different program rĩ, nĩgetha thiĩ gũkũ kũngĩ kũrĩa ndĩrenda gũthiĩ cukuru ĩno ĩngĩ rĩ, cukuru ĩno ĩngĩ nĩ mendaga... ngorwo ndĩna results, nĩ mendaga kuona transcripts, ndikĩũĩ kana mũgĩciĩtaga results mũciĩ Kenya. Nĩ mendaga kuona results ciakwa nĩgetha, nĩgetha makĩnjĩtĩkĩre makĩnjoe cukuru ĩno njerũ. Na rĩrĩa ndagĩthire cukuru ĩrĩa... hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ kĩmera no, no mũtũme documents ciakwa mũtũme transcript cukuru ĩno ĩngĩ makĩnjĩra wĩna wĩna rũni rwa makĩria ma ngiri ikũmi no nginya kwanja ũ clear balance ĩno tũtanatũma results ciaku cukuru ĩno ũrenda gũ transfer gũthiĩ kĩmoria mũndũ andũ aitũ niĩ harĩ handũ mũrona njigĩte ngiri ikũmi ingĩhota kũmũrĩha ĩno ĩtĩa merire ũguo noguo nĩguo ndeciririe. Kĩrigũ rĩu ĩ, rĩu ngwĩka atĩa mwathani, tondũ ndingiuma cukuru ĩno thiĩ ĩno ĩngĩ, tondũ aya nĩ marega gũtũma result ciakwa, na aya angĩ rĩ, metereire result ciakwa nĩgetha kĩ, makĩnjoe. Ngiuga you know what, reke hoe. Kwanja ona itanamba kũhoya rĩ, ngĩthiĩ ngĩarie na Dean wa cukuru, ngĩthiĩ ngĩarie na Principal, yaani ngĩarie na anene a cukuru othe manjĩrire the same thing. akĩnjĩra aca no nginya kwanza ũ clear yarĩ private yarĩ ya private school nĩkĩo marĩ strict makĩnjĩra no nginya ũ clear balance nĩgetha matũme full transcript so ngĩkiuga reke ngĩhoe ndwarĩre mwathani ngiuga ngwĩka Daniel's fast ya thikũ ikũmi kũrĩa tu matunda na vegetables nĩgetha hoe na... njĩtĩkie Ngai atĩ nĩ egwĩka ũndũ. Niĩ ngĩkĩhoya ndĩ thikũ yakwa ya kenda rĩ, cukuru ĩrĩa ndendaga gũthiĩ makĩhũrĩra thimũ makĩnjĩra, ĩ Wanjeri nĩ tũranyitire documents ciaku. Ngiuga nĩ mũranyitire documents ciakwa? Akĩnjĩra ĩ nĩ tũracinyitire rĩu no twanjie process ya gũgũ transfer. kĩrigũ cukuru ĩno ĩngĩ ĩrĩa ndarĩ rĩ, maretĩkire atĩa, maretĩkĩrire atĩa gũtũma documents ciakwa gũkũ? Ngĩkiuga atĩrĩrĩ you know what tondũ bado ndĩrĩ ona rũni rĩ, ndĩna thirĩ wao rĩ, reke thiĩ kũu, nĩgetha bange ũrĩa ingĩambia kũrĩha mbeca nini nini ciĩtagwo installments nĩgetha... clear so that I can clear nigetha gĩkirie uh, rũni rũrũ ndakĩrĩ naruo rwa cukuru ndagĩthiĩ rĩ um, mũtumia ũrĩa ndagĩthire ngĩaria nake ngĩkĩmwĩra nĩ ndacoka na nĩ thengiũ mũno nĩ gũtũma nĩ mũratũmire documents ciakwa uh, cukuru ĩyo ĩngĩ nĩgetha uh, rĩu ndacoka nĩgetha tũgĩbange ũrĩa ngwambia kũrĩha kĩ ah, tũnini tũnini nginya ngahota gũ clear balance ĩno ya rũni rũrĩa ndwĩ naruo akĩnjĩra ĩ akĩnjĩra ta reke ndore ah, rekondi-inĩ citũ akĩrora kiugo ithuĩ tũtitũmĩte documents ciaku bado tũtitũmĩte bado twetereire kĩ ũrĩhe nĩgetha tũtũme ngĩmera no cukuru ĩrĩa ĩngĩ marahũrire thimũ maranjĩra nĩ maranyitire document comments ngiuma nja hanini ngiuga reke nĩ ndĩracoka ngĩthiĩ ngiuma hau nja ndauma nja ngĩmahũrĩra ngĩhũrĩra the other school ngĩmera atĩrĩrĩ mwĩna ma mwĩna ma nĩ mũnyitĩte documents ciakwa transcripts to mũraugire atĩ nĩ mwĩna cio magĩtĩ niona kwanja advice ũcio uh, student advisor mũndũ ũcio mũnene wa cukuru akĩnjĩra ona nĩcio ndĩrarora haha ndĩ nacio nĩ maratũmire ndĩmũrute. Arabu ngĩcoka rĩngĩ ngĩmũria mwanjĩra atĩ mũtinatũma, mũtinatũma? Akĩnjĩra reke ngwĩre wanjeri niĩ ndĩrarora gũtirĩ handũ ndĩrona tũtũmĩte. Akĩnjĩra reke reke confirm na na na mũnene ũngĩ. Agĩthiĩ agĩ confirm na principal na the dean agĩkora hatirĩ rekondi ciatũmirwo. Niĩ reke ngwĩre ngiuga ũyũ nĩ Ngai, tondũ angĩkorwo cukuru ĩmwe ĩrauga atĩ, cukuru ĩno ĩrĩa ndendaga gũthiĩ marauga nĩ maranyitire document ciakwa, nayo ĩrĩa ndageragia kuma nao marauga gũtirĩ kĩndũ matũmire, ngĩikara ũguo ngiuga yaani Ngai no ũnjĩkĩre ũguo? yaani ũkoragwo wĩ mwega atĩa Ngai, ndarĩ kũ, kaĩ ndarĩ kũ rĩrĩa itakũmenyaga Mwathani, na nĩkĩ ndekaga, nĩkĩ gĩatũmire njikare kahinda kanene ũũ itarĩ ndakũmenya Mwathani, na ngĩambia kũgoca Ngai, na kuuma hĩndĩ ĩyo nĩguo ndambirie kũmenya na ma Ngai nĩ ekaga, nĩ ekaga, Ngai nĩ ekaga, nĩ ekaga miracles, nĩ ekaga ciama, nĩguo ndamenyire na kweli ma Ngai, Ngai ekuo, Ngai e muoyo, tondũ niĩ ndakũrire nĩ njiguaga Ngai, nĩ tũhunjagĩrio Ngai kanitha no niĩ ndirĩ ndamũ experience personally atĩ ngauga atĩ nĩ ndonire kĩama kuma kwĩ mwathani, no thaa ici ndahonoka, ndambia kũhoya Ngai ngona akĩnjĩkĩra ciama, akĩnjĩkĩra ciama, akĩnjĩkĩra ciama. ciama. Na ũguo nĩguo faith yakwa yathire na mbere ĩkĩhaicaga igũrũ ĩkĩhaicaga igũrũ ngĩmenyaga ĩ yani gũtirĩ kĩndũ itangĩhoya Ngai na ndakae kũnjokeria like gũtirĩ kĩndũ ingĩmũhoya na age kũhe. Rĩu ĩ um, o rũgendo-inĩ rũrũ rwakwa rwa ũhonoki ĩyo yuma example ya just kĩama kĩa mbere kĩrĩa ndacemanirie nakĩo kĩrĩa kĩanjĩrire ma Ngai e muoyo, Ngai e muoyo na nĩ aiguaga mahoya. Rĩu rĩ rũgendo rũrũ rĩ rũtiarĩ rũhũthũ na tondũ ndarĩ na mĩaka, ndĩna mĩaka twenty two rĩ, ndahonokire ndĩna mĩaka twenty one, ndĩna mĩaka twenty two rĩ nĩguo... ndambirie kũigua ĩ mwathani rĩu ĩ nĩguo ndambirie kũhe Ngai plan ngĩmwĩra mwathani ĩno nĩyo plan yakwa by the time nginye mĩaka twenty five rĩ ndĩrenda gũkorwo hikĩte na ndĩna ciana atleast ciana ithatũ, ũguo ũngĩrehe mũndũ thaa ici ũngĩrehe mũndũ thaa ici rĩu nĩguo tũkwambia. kũmenyana ah, nĩgetha tũ- maybe tũgakĩhikania twagĩkuhĩrĩria 25 nĩgetha nĩ nĩgetha tũkĩgĩa ciana nĩgetha by the time nginye 25 rĩ at least ndĩ na ciana rĩu ngĩkĩra ngai ũcio nĩguo mũbango wakwa na ndĩ hau 20, 20, ndĩ na mĩaka 22 rĩ ngĩambia kũigua mm, lonely na ngĩrigwo eh mwathani rĩu ĩ gũtirĩ mũndũ ndĩrona Gũtirĩ mũndũ potential ndĩrona. Andũ arĩa othe ndĩrona rĩ, mwathani rĩ, ndathiĩ kwĩ ũyũ ũkanjĩra ti ũyũ. Arĩa maroka ti o nĩ ndĩramenya aya ti o ũthurĩire. Ngĩũria atĩrĩ, nĩkĩ ũraikara, nĩkĩ ũikarire ũguo ũtandeheire mũthuri? Na nĩ ndakwĩra plan yakwa. Ndĩrenda by the time nginye twenty five rĩ, ngorwo ndĩna mũthuri na ciana. Rĩu ngĩra Ngai. Niĩ ũrĩa ngwĩka ndĩna mũbango, rĩu niĩ ũrĩa ngwĩka ngũ fast for three days ngũhoya hingie thikũ cigana? Ithatũ. Niĩ ndĩrenda mwathani ndanjia kũhoya Friday, Saturday, Sunday ndathiĩ kanitha harĩa ngaikara mũthuri wakwa ũmũrehe guoko-inĩ gũkũ gwa on my right hand angĩkorwo ũyũ nĩwe ũthurĩire. na nĩ ũhete mũthuri ngĩmwĩra ngai rĩu nĩ ngwanjia kũhoya ũmũthĩ nĩ friday nĩ ndanjia fasting yakwa friday na sunday ndathiĩ kanitha ũguo nĩguo ndĩrenda rĩu ndiakĩhoire ngĩhe ngai plan yakwa sunday gĩkinya reke ngwĩre ngĩthakaria ngĩkĩra wega mũthuri ũyũ no nginya one nĩ arahikia kairĩtu kega gekĩraga wega, kairĩtu ka decent na ngĩthiĩ ngĩingĩra kanitha, ngĩthiĩ kwanja ngĩetha handũ hena gĩtĩ, handũ angĩikara hena itĩ nyingĩ nĩgetha ndakae kwaga space ngĩkiuga gĩtĩ gĩkĩ nĩkĩo egũikara na ngĩ make sure kwanja ona ndaigĩte... ndĩrĩte gĩbeti nĩgetha hatigoke mũndũ ũngĩ na ndamenyaga rĩu ndakĩona agĩũka no kweheria ngweheria kĩ gĩbeti nĩgetha ikare thĩ no nĩ ndaiguaga guoya na nĩ ndainainaga nĩ ũrĩa ndĩ na bas no menya rĩu rĩu njeterei rĩu ngai nĩ arehe mũthu- nĩ ararehe mũthuri ũguo ndaiguaga ndĩ na nervous ndĩ na gĩkeno no ndathiginaga nĩ ũrĩa ndaigua ndĩ na guoya yani ũmũthĩ ũyũ ũmũthĩ ũyũ ũmũthĩ ũyũ nĩguo ndĩrona mũthuri wakwa yakwa ngĩkiuga hĩ reke njikare ũũ ĩ, reke nyinamĩrĩre nyambie tu kũhoya nĩgetha ona oka aikara thĩ rĩ rĩu nĩguo ngũkĩra nĩgetha ngĩmwone. Rĩu niĩ ngĩinamĩrĩra nĩ kũhoya ndahoyaga ngĩgocaga ngĩmenyaga mũthuri wakwa nĩ aroka. Rĩu njikarĩte nyinamĩrĩire rĩ ngĩona magũrũ ma mũthuri akĩhĩtũka agĩũka agĩikara haha guoko-inĩ kwa... kwa, kwa right na ngĩona aikara gĩtĩ-inĩ kĩu. Rĩu reke nyambie kũinaina, reke nyambie gũthigina nginya mo, rĩu ngĩambia kuga rĩ, rĩu, rĩu ndikwambia gũkĩnunga thigino, rĩu ĩkuona mũtumia wake na thigino, rĩu ngiuga you know what, let me just, reke ndĩhe hinya, nĩgetha, nĩgetha ndĩkĩmũrore, ndĩ introduce, nĩgetha ĩ tũkĩarie, ĩ, kamũira kanitha gĩkĩ atĩa, yanjie. Rĩu niĩ-rĩ, ngĩkĩina ngĩkĩinamũka ngĩmũrora, reke ngwĩre, niĩ mũthuri ũrĩa ndonire, woi please angĩkorwo hena mũthuri mũkũrũ ũra watch video ĩno, ndĩna gĩtĩo, ndĩraria from a perspective ya ũyũ nĩ mũirĩtu young na hena mũthuri mũkũrũ mũno mũno mũno mũno na ngwĩciria ona nĩakinyĩtie seventy kana eighty hau ũguo, arĩ guka biũ. nĩwe ndonire na agĩ smile ra akĩhe smile thaka mũno mũno no thĩinĩ wakwa ndaigua ta Ngai anjĩka ũũ ngoro like ahinyĩte kũmĩhihinya nĩ ũrĩa ndĩraigua ruo ngarigwo yani Ngai athuri arĩa othe athaka arĩa a young arĩa aya othe ndĩ ndona mwathani wauga ũhe gũka. ũcio nĩwe wauga ũhe. Na rĩrĩa ndakĩmũthekirie no ndiakĩmwarĩirie no gũkĩmũgeithia ndakĩmũgeithirie tondũ nĩndonire nĩ angeithia athekete. Ngĩigua ngoro yakwa mwathani anjũria ũyũ nĩwe ũrenda? Ngiuga aca mwathani ũyũ niĩ ona no ngweterere nginya ũgacoka. Nĩ ngũgweterera nginya ũgacoka angĩkorwo nĩ ũkwenda ndikanae kũhika. No Ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ kuma mũthenya ũcio wanjeri ndũkanae kũbangĩra ũrĩa ngũkũrathima. Okorwo nĩ kĩrathimo na nĩ ngũ promise ĩte na ngakwĩra nĩ ngũkũrathima, eterera na weterere njĩra ciakwa. Ndũkae gũbangĩra. Na kuma mũthenya ũcio. niĩ ndirĩ ndabangĩra Ngai. Nĩ ndĩmũhoyaga na ngamũhe details na ngakĩmwĩra Ngai ndĩrenda ũũ ũũ na ũũ na ũũ, no at the end of the day rĩ, mũthenya wa at the end of the kahinda ka mũico rĩ, bado nĩ njĩraga Ngai ti wendo wakwa, ĩka kũringana na wendo waku. Angĩkorwo kĩrĩa ndakũhoya ti wendo waku Mwathani rĩ. yake please ĩka kũringana na wendo waku ona kĩanyu ona ngoro ya ya ya igua ruo atĩ ndinagia kĩu ngwendaga rĩ nĩ nĩ ndĩramenya atĩ waga kũhe kĩu tondũ wĩna kĩndũ kĩega kĩndũ gĩa kũngenia na kĩndũ kĩa magegania so those are some of icio ciarĩ mistakes iria nda- ndekaga haha na harĩa na kaingĩ nĩ ndahĩtagia maita maingĩ mũno mũno ta rĩu ona rĩmwe nĩ ndirikanaga tondũ nĩ ndendete mũno mũno mũno kũhoya na gũikara ngĩthiĩ kũhoya na gũ spend time na mwathani rĩ, ndaumaga cukuru, ndiarutaga wĩra hĩndĩ ĩyo, ndaumaga cukuru kana nĩ ndarutaga wĩra anyways ndiraririkana wega no ndaumaga cukuru ngathiĩ kanitha ngahoya arabu... ngainũka. So yakoragwo cukuru, kanitha, ngainũka. Rĩmwe nĩ ndirikanaga mũtumia ũcio wakĩndeithagia kĩĩroho kũmenya ũhoro wa Mwathani akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Wanjeri harĩ ũndũ Ngai aranyonia. Aranyonia nĩ ũmwendete mũno, no ndũteithagia mamu wanyu. Rĩrĩa ũkũinũka wathiĩ mũciĩ rĩ, ũthiaga ũgakoma kana ũgathiĩ bedroom yaku ũgakĩhoya ũga spend time na Mwathani, no ndũgũthiĩ ona riko gũteithĩrĩria. Na mamu wanyu rĩ, arutĩte wĩra mũthenya mũgima, agoka mũciĩ agakora maindo maihũire hau, arabu agoka kũmũrugĩra na mũrĩ andũ agima na mũtiramũteithia, na Ngai arauga kuma ũmũthĩ. mũtĩ ũyũ ndũkanareke mamu wanyu a complain ndũkanareke mamu wanyu aingĩre nyũmba ambie gũ complain atĩ tondũ kwĩna indo akorire hau na ambia kũruga na ena ciana nene ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cikĩmũteithia nyũmba-inĩ. Niĩ ndaiguire ndaiguire thoni ngiuga yaani mwathani yaani kumbe ũũ nĩguo ngoretwo ngĩka? arabu ngĩigua thoni tondũ ngai ngĩona ta ngai anjonora kwĩ mũtumia ũyũ kũnyonania ũrĩa njĩkaga no nĩ ndamenyire ngai ti atĩ ekaga maũndũ kũnjonora angĩnjĩra ũndũ through mũndũ ũngĩ nĩ tondũ nĩ arageria kũndeithia so that I can become better. ta nĩgetha nduĩke um, mwega thiĩ na mbere na, na gũkorwo ndĩrĩ o mwega na, na kũmenya ngai so um, ngĩ kuma mũthenya ũcio rĩu ndainũkaga ndainũka the first thing ngaruga ngathambia indo nga make sure atĩ mami akiuma wĩra gũtirĩ handũ ara complain na ngai nĩ akĩndathimire na akĩhingũrĩra mĩrango ngĩmenya kumbe mwathani kumbe ngai wendete tu mũndũ ũgũgũtĩa na mũndũ ũgũkũigua na mũndũ erwo ũndũ rĩ, nĩ aiguaga. Na kuma hĩndĩ ĩyo, na ndirauga atĩ ndarĩ perfect tondũ ona after that kũrĩ mistakes nyingĩ ndamĩkaga, ta rĩu ũguo nĩ ndaceragĩrwo kĩrathi mũno na nĩ ndamenya ndiagĩrĩirwo nĩ gũcere... ngarererwo kĩrathi, ngagũa, rĩmwe nĩ ndĩreka ũru cukuru, ndĩ haha ngĩrĩrĩra mwathani ngĩmwĩra Ngai ndeithia, ndeithia hĩtũke kĩgeranio, hĩndĩ ĩyo rĩ, kĩrathi njũkaga njereirwo at least thirty minutes kana one hour, hĩndĩ ĩyo kĩrathi rĩ, kana ndĩrakinya rĩrĩa kĩ hakuhĩ gũthira. So Ngai nĩ ndirikanaga mũthenya ũmwe nĩ kũhoya ndahoyaga ngĩmũrĩrĩra. Akĩnjĩra we ndũingĩraga kĩrathi on time, kuma ũmũthĩ wambie gũ keep time tondũ what God andutire nĩ atĩrĩrĩ, rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ handũ on time, okorwo nĩ kanitha, kana cukuru, kana maybe mũcemanio na mũndũ ũngĩ, ũmenye Ngai nĩ etĩkagĩra appointment ĩyo seriously, which means atĩ Ngai, rĩrĩa ũkwĩra Ngai, Ngai nĩ ngũingĩra kanitha on time, No wokĩra ũtinde ũkĩhihinya button ĩyo ya gũ snooze ndũrenda gũ alarm ĩragũkĩria we no gũtinda ũkĩhihinya button arabu nĩũrĩ kwanja nĩũĩ ũrĩa twĩkaga korwo nĩ wĩra wĩra tũ ii tũkinyaga on time no reke ngwĩre kanitha kanitha tũtikinyaga on time which is really bad nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũ improve tondũ Ngai nĩwe mbere nĩwe twagĩrĩirwo nĩ kũiga mbere so angĩkorwo nĩtũtĩaga mawĩra maitũ. rĩ angĩkorwo nĩ tũtĩaga na you know appointments ingĩ iria tũ set ĩte na andũ arĩa angĩ rĩ, nĩ twagĩrĩirwo ona nĩ gũtĩa ona gũthiĩ kanitha on time. And also angĩkorwo we wĩ mwanafunzi wĩ cukuru na nĩ ũceragĩrwo nĩ kĩrathi make sure ũrathiĩ ũgakinya on time. Angĩkorwo we nĩ wendete Ngai na nĩ ũthiaga kanitha, na nĩ ũceragĩrwo nĩ gũthiĩ kanitha, ta maka, nĩ ndirikana harĩ gĩbindi, harĩ, harĩ ibuku ndathomire, harĩ mũtumia waheanaga ũira wake akiuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩmwe Ngai nĩ amwarĩria... akĩmwĩra atĩrĩrĩ, hingo ciothe ũtindaga ũgĩcererwo gũthiĩ kanitha, alamu ya gũkĩria ũkahorie, ya gũkĩria ũkahorie, ũgakinya kanitha ũcereirwo. Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, niĩ every appointment nĩ ndĩmĩtĩkagĩra seriously. Na Ngai akĩmwĩra, rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ handũ at a particular time. Ngai akoragwo atũmĩte araika ake harĩ irathimo ciũkaga na just being on time. so that's one thing ngai akĩnduta akĩnjĩra rĩu kuma ũmũthĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ kĩrathi on time ndũkae gũcererwo ti ndagĩka ikũmi ti ndagĩka ithano kinya rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ona kinya 5 minutes before nĩgetha ona ĩkĩanjia ũkorwo at least nĩ ũra learn na nĩ ũrathoma wega nĩgetha wega ona cukuru ũhote gwĩka wega rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ngĩambia gũthiaga cukuru on time na ngai nĩ akĩndeithirie na ngĩhĩtũka eh. so anyways um, kũrĩ maũndũ maingĩ mwathani andutire um, na kũrĩ maũndũ maingĩ uh, many many many many many mistakes ndekaga ona rĩmwe you know uh, ngime, ngimenyaga nĩ ndĩrehia ngeka maũndũ mamwe ngĩmenyaga nĩ ndĩrehia no ngai kanyu bado akathiĩ na mbere na kũnduta na akahe grace na akanyenda na bado akandathima no ndirakwĩra atĩrĩrĩ atĩ thiĩ na mbere na mehia atĩ bado Ngai nĩ egũkũrathima tondũ grace o mũndũ Ngai akoragwo ahete mũndũ grace to a certain period of time na grace ĩyo ya run out rĩ tuge may be Ngai nĩ akoretwo agĩkũhe chance ũmũcokerere kana ũhe ũmũhe ngoro yaku ũke kũrĩ mwathani. Ndũĩ kana maybe rũciũ nĩguo wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ. Ndũĩ kana rũciũ nĩguo ũgakua. Na Ngai all this time akoretwo agĩkũhe kahinda agĩkwĩra mwana wakwa ũka, ũka. It's never too late. Njĩtĩkĩra, no wee-rĩ, maybe wĩ busy nĩ ũrenda kũrĩa raha, maybe kana nĩ ũrakarĩire Ngai, kana maybe nĩ ũrona ta Ngai atarĩ real, no rĩrĩa ũka wa make that decision ũke kwĩ Mwathani, ta maka ona kahinda gaku gakinya ũgathiĩ kwĩ ma ũgathiĩ matu-inĩ. Njikaraga ũguo ngeciria atĩrĩrĩ, nĩ imagine gũkorwo mwaki wa tene na tene ũtagathira. ũracina andũ ũracina andũ atĩ ti atĩ hena kamburĩki atĩ okay cinwoi hanini arabu mũtige arabu mwanjie rĩngĩ nĩ mwaki na hatirĩ end hatirĩ na mũthia ũguo rĩ angĩkorwo ndũĩ mwathani tacokerera ngai tondũ ngai nĩ akwendete na ena mĩbango mĩega mũno mũno mũno mũno mũno kũrĩ we. we na kũrĩ maũndũ maingĩ mega akũigĩire. No for you nĩgetha ũhote kũ experience maũndũ macio no nginya ũcokerere mwathani. Rũgendo rũrũ ndirauga atĩ nĩ rũhũthũ, ngwĩciria kaũndũ kahũthũ nĩ kau ga gwĩtĩkĩra mwathani tondũ wera Ngai, Ngai nĩ ndakũhe maica makwa. It's the easiest thing kwĩra Ngai nĩ ndakũhe maica makwa. maica-inĩ makwa. No rĩu the journey, the journey ndikoragwo ĩ that easy no reke ngwĩre Ngai ndakanagũtiganĩria, ndakanagũte, ndakanatiga gũkwenda ona rĩrĩa ũkũhĩtia tondũ nĩ ũkũhĩtia. Tondũ ona wahonoka ti atĩ umaga kuma black to white instantly. Mũndũ anjagia na stages, maybe wĩ black thaa ici, maybe...

kũmũmenya na kũmwenda nĩgetha tũ experience irathimo ciake hingo ciothe anyways ngũhope testimony ĩno nĩ ya kũrathima Ah, ona gũtuĩka ndĩ na testimonies nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno na ici actually nĩ gũcokera ndĩracokera kuma kwĩ the other channel ndĩmwĩrire kĩambĩrĩria kĩa video ĩno ndĩ na channel ĩngĩ ĩtagwo the beloved channel na angĩkorwo ndinauga Harĩ rĩu nĩ ndĩrakiuga ndĩ na channel ĩngĩ ĩtagwo The Beloved Channel by Lois Kĩrĩ. Na hau rĩ, ngĩakĩarĩtie Gĩthũngũ na Gĩthwaĩri, hau nĩ ndĩrakĩheana testimonies ciakwa. Rĩu icio ũcio icio ndĩheanĩte hau rĩ, nĩcio ici ndĩragĩcokera na Gĩkũyũ. Nĩgetha we mwĩroreirwo wakwa, angĩkorwo we wĩ cũcũ witũ, angĩkorwo we wĩ mami witũ, angĩkorwo we wĩ mũndũ ũtaranyita gĩthũngũ. gĩthũngũ kana gĩthwaĩri tigana nacio we ikara haha thikĩrĩria gĩkũyũ gĩkĩ na niĩ nĩ ngũkũ explainĩra o ũrĩa ngai akũndeithia ona gũtuĩka maybe kũrĩ ciugo imwe ngũtamũka citarĩ citarĩ ũrĩa cikoragwo no ũmenye nĩ niĩ nĩ ngũkũhe wĩira wakwa nĩ tũkwaria ũhoro wa mwathani no wandĩke ga comment hau ũguo ũkiuge onawe ngai ũrĩa agũ- Teithĩtie nĩgetha ona ũira waku ũtuĩke kĩrathimo kũrĩ niĩ na mũndũ ũrĩa ũngĩ arakĩwatch onake otherwise ngai akũrathime mũno mũsubscribe mũsubscribe haha tondũ nĩ hehe gũteithia channel ĩno ĩngorwo na mũsubscribe na channel ĩyo ĩngĩ ĩtagwo Lois Kere